زیادہ میکوں ہے بے قراری سکون ڈیندا زیادہ میکوں ہے بے قراری میں پہلا بندہ ہاں درد جینکوں آرام ڈیندا بے وفا بادشاہ کدی ساڈ غلام ڈیندن میکوں میڈے یار کینڈھا کینڈھا مقام ڈیندن۔ سکون ڈیندا زیادہ میکوں ہے بے قراری میں پہلا بندہ ہاں درد جیکوں آرام دور تیدا خیال کر بیساں دور تیدا خیال کر بیساں

میاں صاحب ہوندی کاوڑ ہے بہوں سمر بز دل ہوندی کاوڑ ہے بہوں سمر بز دل جو فقیریں تے صرف چھڑدی ہے ہوندی کاوڑ ہے بہوں سمر بز دل جو فقیریں تے صرف چھڑدی ہے ان کساری دلیر ہوندی ہے بادشاہیں دے نال ملدی ہے سلامت رہ۔ ہوندی کاوڑ ہے بہوں سمر بزدل جو فقیریں تے صرف چھڑدی ہے ان کساری دلیر ہوندی ہے بادشاہیں دے نال پھردی سمر ٹریندا ہے نال ہر کئی تے منزلیں تے پجیدا کہیں سمر ٹریندا ہے نال ہر کئی تے منزلیں تے پجیندا کینی اکھیں دے ہر کوئی حیاتی ہووی مگر حیاتی بھلیندا کینی۔

سمجھ دریا کنوں چولھے دی پھاٹ شعر دیکھنے جو زہر گھننا ہا بیماری کتے ساکوں اساں ہتھوں ادا رہ گوں دوا زہر گھننا ہا بیماری کتے ساکوں

کوئی منزل تاڑ تے ویندا پے کوئی ٹھر ٹھر ویندا پے کہیں ڈو کوئی کہیں کوں ساڑ تے ویندا پے اساں جت پیوں تھے پیوں تھے ہر کوئی بس اپنے ماڑ تے ویندا پے اساں لوک ہیں دل دے وانگ سمر ہر شخص لتاڑ تے ویندا پے۔ سمر سی او شعر لازمی سنویسو۔ اسمانے دی رکھی سک رہندی

میݙی روح دیاں رمزاں ہوڳیاں ڳن ہݨ سمر جھݨک تے ناں ٻو ݙے بیمار کوں جھݨکاں ہوڳیاں ساکوں ہر کوئی سر تے جاہ ݙیندے اساں ہر کہیں کوں درکار ہیسے توں بے مل نہ کر اے جتلی کوئی رکھدے شان وقار ہیسے۔ اچ کہیں خود دار کوناں ساڈا بھئیں افضل یا بے کار ہیسے ساکوں پیرے وچ نہ رول سمر اساں پایل نئیں دستار ہیسے دھرتی ہاسے تاں ہر کوئی ساکوں دھرتی ہاسے تاں ہر کوئی ساکوں اپنیاں اکھیں جھکا کے ڈیہدا ہا۔

نال نال ناسو تاجر حسین چہریے دا حسن گھن کے سریں توں سنگری ہوئی سیند چا کے گزر زمانے دے گرد خود کوں نظر آون توں بچا بچا کے زمین دی چن چن تے پر مریندے محل دے سینے توں تر کڈھیندے تے جھگڑی دی تر کوں سر تے چیندے خلا دے ہاں تے سفر کریندے سمندریں جے لطیف لہریں دا لمس گھن کے جنون بھر کے مزاج اپنے کوں سرد کر کے فلک دے پاسے ݙو گرد کر کے خزاں دے سر وچ بہار پا کے طلب دے صحرا تے نندر ستی ہووی ہوئی قطرن دی خوشبو چا کے بقایا تھل توں سراب کھا کے پراݨے وݨ تے کوئی ٻیٹھی ماکھی دی اپنے منہ وچ مٹھاس رکھ تے پیاس رکھ تے کوئی آس رکھ تے زمین تے کھنڈری ہوئی چاندنی دا چمکدا ہویا لباس پا کے تمام درختیں، تمام تھلیں دے پتے پتے توں رنگ چرا کے جہاں دا سارا سنگار چا کے تہاݙے کوچے، تہاݙی وستی ہوا دے جھولے رواندے تھی۔ زمین تے کھنڈری ہوئی چاندنی دا چمکدا ہویا لباس پا کے۔ تمام درختیں، تمام پھلیں دے پتے پتے توں رنگ چرا کے، جہاں دا سارا سنگار چا کے، تہاݙے ٻوٹے، تہاݙی وستی ہوا دے جھولے روانے تھی ڳن، جتھاں کہ رنگیں دی لوڑھ کئے دی، جتھاں کہ رنگیں دی تھوڑ کئے دی، ایں بے نصیبے سمر اساں پر اونویں تے رنگیں حصار وچ تھئیں، اساں اونویں ہن تباہ تھئیں۔ پتہ اے نظراں لڳن تیندیاں ݙینجھا ہک وقت ہا میکوں انگارے پھل نظر دے ہن کتھوں نہ سیک اندا ہا جدھاروں انس ملدا ہا کہیں دے قہر کوں کامن کوئی رنگین چینہ ہا سمندر سرخ تے نہ ہئی نہ کرناں سجھ جاں اکھیں کوں گدوہے وانگ لگدیاں ہن نہ تھل دے ہاں کوں سوئی وانگوں چبھے ہن ریت دے ذرے نہ بھا دشمن ہئی پانی دی نہ پانی بھا دا دشمن ہا زمیں دی کنڈ تے سب واسی زمیں دے سانگے رحمت ہن کہیں دے ظرف تے پایل دا جادو چل نہ سگدا ہا۔ حیا دا قد ودھاوݨ دے اتھاں کر شوق ہوندے ہن۔ کیݙے با ظرف میݙی بھوئیں دے وسدے لوک ہوندے ہن۔ ہا وسدا نور تاریاں دا فلک توں میݙی دھرتی تے تکیݙے رڄ نت تھیندا ہا۔ میݙا اسمان تئیں گھادا نوڑ تے ہݨ زمیں تھی ڳیاں۔ میݙے سینے توں سب خوشیاں فصل وانگوں اڄاݨیاں ڳن۔ میڈیاں وستیاں کہیں کاپی دے ورقے وانگ پھانیاں گن توں ڈیکھیں ہا کڈاہیں نہ ایویں ویران ہامی میں جڈاں مخلوق دا خادم ہامی سلطان ہامی میں سمر میڈا زمانہ ہا زمن دی شان ہامی میں جڈاں انسان ہامی